Барча олуг мактауларыбыз булга иде Алла Субхаһу Тәгалә безгә, юктан бар итүче безгә. Барча кылган гыйбадәтләребез аның ризалыгы өчен булга иде. Әйтелмеш олы салават шәрифләребез ирешкә иде пәйгамбәребез Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейхи вассаламга. Аллаһ Тәгалә разый булга иде пәйгамбәребезнең гаиләсе белә, сахабалары белә, кайсылар тырыштылар безгә ислам динен җиткезергә. Без теге дәрестә, теге вәгазьдә башладык Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам турында, аның тарихы турында. Һәрбер мусульманга аны белү фарыз. Без дөреслектә үзебез дә аның тарихын белергә тиешбез һәм гаиләбез дә, балаларга да, онукаларга да җиткезергә тиешләрбез. Чөнки бит кыямәт көнне ул гына җәмиятем булышучы, иң күбесе. Шәфәәтен теләсәк, без аны белү, анын юлыннан бару, анын кушканнарын үтәү мөселманга ул фарыз булып торадыр. Дәрестә без теге ул бактык сезне беле Ибраһим алейһиссәламнен тарихын, ничек беренче Аллаһ Тәгалә бала Исмаил алейһиссәламне бирде дә һәм булмаган сахрага итеп калдырды, кая Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә ясады бөгенгесе көндә инде әйтеләдер Мәккә шәһәре, Мәккә шәһәре. Пустыняда, сахрада бер зат та үсми, Комчуле, суда юктыр. Алла Сүбхәнә Тәгаләнең әмере буенча дөнья йөзенә килде Мәккә шәһәре. Һәм беләбез инде, Хаҗар анабыз тапты Зәмзәм сывын Аллаһ Тәгалә әмере буенча. Шулай ук булды төзелү Кәәбәтулланы, кайсыга Аллаһ Тәгалә әмер итеп калдырды безләргә дә, мөселманнарга да хаҗ кылырга, хаҗга йөрергә. Без теге дәресебездә бу затларны карадык. Һәм карадык, ничек Ибраһим алейһиссәлам белән Исмаил алейһиссәламнең дине Аллаһ Тәгалә тарафыннан дин ебәрелгән бозыклыкка килде. Без беләбез, иң беренче кеше Амр бин Люхай, Адәм баласы, Китерде Мәккә шәһәренә Кәәбәтулла янына беренче пот. Хубаил исемле пот, идол, кайсыга адәм балаларын чакырдылар гыйбадәт кылырга. Һәм 360 потка кадәр Кәәбәтулла тирәсендә үсте. И адәм балалары шунарга гыйбадәт кылып яши башладылар. То есть алар ошана иде Аллаһ Тәлән барлыгына берлегенә, ну гыйбадәт кыла иделәр шул потларга, шул идолларга. Һәм аннары соң без сезне белә сөйләдек. Фил тарихын, фил вакыйгасын пәйгамбәребез туу алнысында булган. Зәмзәм тарихын тагын ничек кабатланды, пәйгамбәребезнең салләллаһу алейһи вә сәлләмнен бабасы төш күреп, Аллаһ Тәгалә әмер бирде шул суны казырга. Һәм өйләнү мәсьәләсендә без калдык. Абдулла пәйгамбәребезнең салләллаһу алейһи вә сәлләмнен әтиесе өйләнде Әминәгә. Шуңа күрә өйләнешкәч инде алар Әминә белән бергәләшеп яшәделәр, озак та яшәй әлмәделәр. Абдулла качан җыенды Шәм җирләренә сәүдә эшләре белән барганда вафат булды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дөньяга килер алнысыннан ятим булып калды инде. Төрле сүзләр килә, төрле риваятьләр килә, бар качан әйтелә, пәйгамбәребез ана карында алты айда иде, бар сигез айда, ләкин без беләбез, то что ана карында булганда атасы аныкы вафат булып калды. Һәм шулай ук әйткәндә Айса алейһиссәламнән Айса алейһиссәламнән 570-71 еллардан соң дөнья йөзенә Аллаһ Тәгалә кайчан адәм балалары ширек гамәлләренә батып, һәм теге вәгазьдә сүләдек, нинди араблар гөнәһка баткан, бакча кызларын живьем көймә булганнар, никах мәсьәләсен, һәм гөнәһларга батып, Аллаһ Сүбхәнәһү Тәгалә араб кавым-кабиләләреннән сайлый

нинди вакыйгалар буладыр һәм берничәсен әйтәсе киләдер. Беренче үңгә дин әһелләре сөйли башлый үңгә пәйгамбәр турында. Үңгә дин әһелләренен китапларында язылган килер дөнья йөзенә актык пәйгамбәр сүз йөри башлый, адәм балалары эзли башлыйдыр

Элгәреге вакытта җеннәр менә булган беренче күккә и Аллаһ Тәләнен әмерен нинди әмерләр төшкән теге фәрештәләргә яңгырмы яудырырга кая кемдер тываргамы кемнен җанынмы алырга анда то есть дөнья йөзендә нәрсә эшләр бар булыр беренче күктәге фәрештәләргә әмерләр бирелә торганны җеннәр

Әйтә була дөнья йөзенә киләдер адәм баласы кайсы тәүхид турында, Аллаһ Тәгалә турында сөйли башлар, даже җеннәр дә белгән. И шуңа күрә пәйгамбәребез товар алнысыннан күкләр ябыла, ябыладыр. И без күрәбез бүгенгесе көндә бакча теге әйтәбез, йолдыз төште, желание кирәк, загадывать итәргә, желаниелар, ул на самом деле Фәрештәләр, җеннар кайчан күккә асыла, фәрештәләр ташлар белә шул җеннәрне атадыр. Без мусульманнар шул гонәхтан ерак булыйк. Желание да, теләкләр дә таш төшкәндә күктән йолдыз төшә диеп әйтәләр, безгә ул харам булып торадыр, зур гонәх булып торадыр.

Һәм тагын кайбер вакыйгалар була, без инде тирәнгә батмыйбыз, шуңа күрә дәвам итәбез. Һәм шулай ук бер вакыйга була, Әминә төш күрәдер, пәйгамбәребезгә салләллаһу галәйһи вә сәлләмгә исем бирү Мухәммәд төшләр күрә. Бак ше без дә төшкә ошанабыз, кайбер вакытта күрәбез, нитәбез. Төш тә бар ике төрле. Шунда инде сагынып алам. Бар Аллаһ Тәгаләдән, бар җеннәрдән. Без бик внимание бирергә тиеш түгелбез. И шуңа күрә э, бар на самом деле төшеңдә күрәсең дә, ул көнеңдә дә буладыр. Шундый хәлләр дә була. Шулай э, ниткәндә ул Аллаһ Тәгаләдән.

корбан чаладыр. Һәм бу адәтләр безгә дә калган. Бу Ибраһим алейһиссәламнен, пәйгамбәрнен адәтләре. То есть балага без тиеш хаерле, яхшы исем бирергә тугач, анын җиденче көнендә чәчен алырга тиеш. Бу Ибраһим алейһиссәламнен сөннәте. Һәм бала биргәч, без Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен корбан чалырга тиешбез. Кыз бирелгәч бер куй чалынадыр, малай бирелгәч ике куй чалынадыр. Бу корбан шөкерәнә кылу. Аллаһ Тәгалә сиңа бала бирде, син анарга рәхмәт итеп шул корбанны чаласың. Шуңа күрә бәтә Ибраһим алейхиссәламнең теге сәрамның кайбер гадәтләре калган буладыр. Үти булалар. Үти булалар. Без дә бүгенгесе көндә мусульманнарны да теге чагыштырсаң, э, без дә теге динебездән только кайбер гадәтләрне генә үтимиз. Алай җәмгыятем дөрес түгел. Ата, бала тәртип-адәтен дә мусульманнар да үтидер, ничек кирәк, ничек положено, һәм без бала тәрбиясендә дә динебездә ничек язган, виз кулланырга тиеш без. Аллаһ Тәгаләдән башка үнгә затка гыйбадәт кылу, ул дөрес түгел. Намазларны калдыру һәм башка гөнаһларны эшләү, ул тоже дөрестән түгел. Кәпме без гөнаһ кылабыз, кәпме Аллаһ Тәгалә бездән баш тартабыз, шунтике без диннән дә Ерагая-быз и безнен арабызда да ка-ладыр только адәтләр генә. Бала тугач исем куштыру, никях, кеше үлгәч, теге күмү. Бө-генгесе көндә баксаң татарларда да шул ук адәтләр генә калды. Ә тирән эшләргә без ашыкмыйбыз, тырышмыйбыз. Ул безнен бөгенгесе көндә зур хатамыз. Һәм Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вәссәлам тугач, э, Абу Мутталиб бабасы аны асырый һәм Әминә. Әминә асырый. И Мәккәдә шундый адәт буладыр, теге тәртип баланы кайбер вакытка үстергәч аны бирергә авылга тәрбияләргә. Без беләбез, авыл кешеләре бүгенгесе көндә теге энукаларын багалар. Балалары китерә дә, калдыра, үсә. Һәм без ул балаларны беләбез, телне дә беләләр, саулыкка да яхшы булалар. Авылдагы эланнар теге үскән, алар теге саулыклы да була дир. И шуңа күрә балаларны да китерәләр дә бүгенгесе көндә калдыралар. И араб кавым кабиләләрендә дә шундый адәт булган, балаларны тәрбиягә бирергә авылга. авылга. Шунда бер кавымнан Банусад ибн Бакыр кавымыннан бер хатын, Халимә исемле хатын буладыр, кайсының үзенең дә баласы дөнья йөзенә килә һәм ул якларда беләсез инде элгәреге вакытта җәмгыяте элгәреге вакытта тем более элгәреге заманнарда ачлык буладыр э, э, теге корылык буладыр. И шул Халимә дә иренә әйтә, адә бала алабыз үзебезгә әпәйлек эшләргә, аштан үлмәслектән. То есть, сөтче әни. Халимәләр иң соңга киләдер Мәккәгә. Күрәләр, э, бөтен баланы инде алып бетергәннәр һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам генә кала калган булган калган булган и шуннан соң халимә иренә кайтадыр да ата инде бушлык катмыйбыз кана аламыз

Тәвәдә дә сөт киле. Алланын әмере буенча Халимәнен үзенә дә сөтләр, сөтләре киле. Ул шундый ачлыкта даже булганнар, дөресен әйткәндә, үз баласына да сөте йетми булган. Йетми булган. И тәвәдән сөтне эчеп һәм балаларны сөтне эчереп беренче тыныч төннәре үтәдер, йоклыйлар. Һәм сүз ире белә арасында була, бәрәкәтле бала алдык, бәрәкәтле, бәхетле бала. И шул вакытта өйгә катканда хайваннары чаба кайта. Беренче халык әйтә, кая сез теге бетә үлгән хайваннардан килдегез? Әле өйгә теге чабыштырта хайваннарыгыз кайтады. Һәм Э, хайваннары ашый башлый, теге тутлы килә башлый. Берче халык теге күңели башлыйдыр. Аша теге симеш көтүегезне кая имеш Халимәнен, теге Халимәнен гаиләсе ашатадыр. Тәбәләре сөт бирә башлыйдыр. Бу Аллаһ Тәләнен әмере буенча. Бәрәкәт. И тагын сүз була, ир белә хатын арасында теге бәрәкәтле бала алды. Бәрәкәтле бала алды. Һәм Бөгенгесе көндә даже бәрәкәтне адәм балалары белми дир. Нәрсә соң икән ул бәрәкәт? Бер-ике сүз әйтәсе киләдер. Адәм баласы уйлый таки баерга кирәк, таки нәрсәдер кирәк үзенә. Һәм бәрәкәт мәсьәләсен адәм балалары теге уйламыйдыр. То, что Анын, әлхәмдүлләһ, кияргә өсте нә бар, саулыгы бар, һәм аннары соң ашарга өстәлендә ашарга бар, адәм балалары риза Бөгенгесе көндә төгел, таки бәяледән бәяле зат кирәк, бәяледән бәяле аш кирәк, и шуңа күрә адәм балалары бөгенгесе көндә әйткәндә дә даже саташкан. Алла Сүбхәнә Тәгалә биргән байлыкка Бөген без шөкерәнә кыла белмибез. Кинәнергә кирәк. На самом деле дөнья йөзендә бөгенгесе көндә дә бары ач илләр, ач гаиләләр, теге саулыксыз кешеләр, кайсыларнын, дөресен әйткәндә, бәлки, шифаханәгә баргач берәр дару да сатып ала алмыйлар. Шуңа күрә тормышларын итә бар адәм балалары конечно ит тә күрми. Әлхамдуллиһ шөкерәнә кылырга кирәк. Бәрәкәт сүзен бөгенгесе көндә адәм балалары калдырды, уйлыйдыр таки нәрсәдә бәрәкәт күрәләр, малда акчада. Бу бик зур хата. Нәрсә синеке бар, уйла! Бүгенгесе көндә без көңеләп торабыз бай кешеләргә генә. Ә син бак, синнән дә ярлы кеше бар. Синнән дә кайсы кешегәдер йетми, нәрсәседер юктыр. Шуңа күрә шөкерәнә кыл тормышыңа. Аннары соң вакытлар үткәч, э, тәртип инде булган Халимә э, әниесе инде сөтче әниесе итеп күрсәтә булган Әминәгә тошты. Бала сау-сәламәт. Һәм ике яшьләр тулгач инде иткәндә пәйгамбәребезне саллаллаху алейхи вәсәләмне бәрәкәтне тойгач, то что китерә бу гаиләгә шундый бәрәкәт, э, сораладыр Әминәдән, каны тагын авылда үссен, яшәсен, тәрбияләрбез, багырбыз инде. Шул вакытта соралып, Әминә әниесе бирәдер тагын авылга тәрбияләргә. Үсеп барганда пәйгамбәребезгә салләллаһу алейһи вә сәләмгә кайчан 4 яшь иде, ул теге 6 яшькә ошый иде. И бердән бер көнне тагын бердән бер көнне шундый вакыйга буладыр. Пәйгамбәребезгә 4 яшь булганда уйнаган вакытта киләдер я Җибрил алейһиссәлам бер Аллаһ Тәгалә үзе белүче, я фәрештәләр ике фәрештә һәм яткызалар да ярып

Бер кара, кап-кара тамчы кан. Адәм баласында һәрбересендә шул кара нокта бар. Һәм һәрбер гонях кылган саен ул нокта кара зурая. То есть янына тагын бер нокта куела, тагын куела, тагын куела.

Һәр тәүбә кылган саен адәм баласы аңгара, то что бу гөнәһне кирәкми эшләргә, Аллаһ Тәгалә каршында тәүбә кылса. Шуңа күрә тәүбә кылган саен адәм баласының йөрәге арупахлана, арупахлана, афу ителә һәм йөрәге аныкы чиста була, йомшарадыр. Тәүбәнен хасияте шул. Әйдәгез вот тәүбәләр кылып Аллаһ Тәгаләдән елап соралыйк, чтобы безнең гүнәхларыбызны афу итсен, ярлыкасын. Ә качан йөрәк кап-кара була, может, ул калеб Аллаһ Тәгаләдән дә баш тартырга, иман юлыннан да, дөрес юлдан да баш тартырга. И шуңа күрә шундый атәбез вот нәккешләргә гүнәх тигез була. Потому что аларның калеблары караланган. Бер изге сүз әйтсәң үзенә, бүгенгесе көндә ни мине имеш өйрәтәсең. Мин синнән яхшырак беләмен. Тормышны да яхшы яши беләмен. Атясын бу харам эшләр, харам юллар, ярамый. Аллаһ Тәлә каршында адам баласы тугач, Э, шайтан бер үзенен тыңнаучысын куядыр, чтобы шул адам баласын өмер буе алдасын, реклама ничек әйтик бирсен, э, чакырсын э, който юлларга. Кайта юлларга. И без сакланырга тиеш, тем более Аллаһ Субхана Тәгалә безне саклаучы, анардан башка саклаучы юктыр. Һәм бар алтын сүзләр, качан шайтан шул э, уй-фикер китерә, гүнәһка чакыра, әгъузу билләһи минәш шайтанир раҗим, Безнен телдә әйткәндә, әләндергәндә, шул сүзләрне әйтеп кирәк торырга, безнен телдә ул буладыр, Я Раббым, Синнән сораламын, шайтан юлыннан сакла, гөнаһ кылудан сакла, Сиңа гына, Раббым, сыенамын, Син генә саклаучы. Һәм йөрәкне евалар да, зәмзәм сывында, алтын тазда йөрәкне урынысына куялар. Шул ярган эз

Һәм шул вакытта итәдер дә әниесенә калдыра. Монда икесе арасында сүз була, тарихчылар сөйли, то что бу бала ниндидер бер изге балада, изге баладан. Нинди сүзләр булгандыр бер Аллаһ Тәгалә үзе белүче. Әминә күргән Мухаммед саллаллаху алейхи вәсәләмдә һәм Халимә күргән бер-бересенә сөйләп теге э, сүзләрне э, калдыралар. Калдыралар. Алты яшь пәйгамбәребезгә саллаллаху алейхи вәсәләмгә тулгач, Әминә әниебез вафат буладыр. Пәйгамбәребез шундый безнең телдә әйткәндә авырлыкта ятим каладыр ике яктан да. Тәрбияләргә аны аладыр бабасы Абу Мутталиб. Бабасы да аныкы ике елдан соң вафат була, пәйгамбәребезгә сигез яшьләр инде буладыр шул вакытта. Һәм аны асырый башлый дәдәсе Абу Талиб. Али Абу Талиб. Пәйгамбәребезгә шулай 12 яшьләр булгач, Абу Талиб ул сәүдәгәр буладыр, аладыр аны янында сәүдә итәргә. Һәм барган вакытта Сирия җирләрендә Бусра теге җирләренә еткәч, анда бер э, дин кешесе, элгәреге теге гыйбадәт кылучысы, монах атик безнең телдә яши буладыр. Бахира исемле. И Ул бу бала өстендә, Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм өстендә күрәдер пәйгамбәрнен аләмәтләре. Беренче нәрсә, пәйгамбәребезне кече вакыттан ук болыт теге, шәүлә йөри булган. Кояш башына сукмасын, ничек безнең телдә әйткәндә, һәм аннары соң пәйгамбәребез качан агач төбенә утыра, агач Теге каплый үзен. Эше гына каплыйдыр. Һәм шунда Бахира күрәдер бу эшләрне дә һәм Абу Талибны чәй эчәргә чакыра. И шунда Абу Талиб әйтә, кәпме йөри идек, бер кашан да чакырмый идең, хәзер чакырасың. Әйдәгез, имеш, кунак булыгыз. Шунда бөтенесе керә. Һәм пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллямны калдыралар тәвәләрне сакларга.

Бахира сораша башлыйдыр. Әйт, имеш, Лат һәм Узза бәлә, арапларның потлары. Э, исеме бәлә сорый, э, сораулар буламы бирегә? И пәйгамбәребезнең саллаллаху алейхи ва саллямның ачуы килә. Сорама, имеш, бу исемнәр бәлә, шул потлар исемнәре бәлә. Мин, имеш, иң яратмаган исемнәр. Һәм э, Мәккә шәһәрендә гыйбадәт кыла булганнар Основной шул потларга Ләт һәм Узза потны иң күбе почитать иткәннәр. Иң күбе гыйбадәт кыла булганнар шуларга. И шунда шул монах әйтә, Аллаһ исеме белән сорыймын, рөхсәт ит үзеңә сораулар бирергә. И шунда пәйгамбәребез рөхсәтен бирәдер, сораш. И монах сораша башлый төшләре турында, эшләре турында һәм сораулары беткәч, рөхсәт сорый багарга аркасын. Һәм ул аркада күрәдер пәйгамбәрнен мөһере, печәте. Без укытучыбыздан укыганда сорый идек, нәрсәгә ошый? Аллаһу алим, әйтте, наподобие теге родинкасыма.

Теге әйтә, мин әтиесе. Аны нимеш әтиесе юктыр. Үңгә дин әһәлләре белгән китапларында язылган. Әтиесе имеш юктыр. Теге әйтә, э, Абу Талиб әйтә, дәдәсе имеш була. Сүзләр була да Абу Талибтан сорала, бу малайның киләчәктә зур эш көтәдер. Рәхим итеп сакла. Итмә моны, йөретмә каяда. Чөнки бит үңгә дин әһелләре имеш күрсә, мөмкин моны алырга да, бәлки үтерергә дә, анда төрлечә эшләргә дә. Даже бер шундый тарих китерәләдер, качан Халимә әниебез китерәдер пәйгамбәребезне Әминәгә күрсәтергә,

Үсәдер. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм Аллаһ Тәгалә тәрбиясендә үсәдер. Аллаһ Тәгалә алып бара үзен. Шуңа күрә гөнаһтан саклыйдыр. И пәйгамбәребез теге сүлидер тормышында инде уйнаган вакытта имеш, безнең телдә атканда ыштаным коелды, имеш, кемдер сукты, ятты, имеш, күтәр ыштаның. То есть аврәтен ачып йөрөме. Вот нәрсә ул аврәтне саклау, то есть Аллаһ Тәгаләдә

Аллаһ Тәлә йокыга үзен ебәрәдер, саклый. Саклыйдыр үзен. И шул вакытта э, Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи вассалам все уже харам э, ниятләнми дә барырга. Пәйгамбәребез көтүче эшләгән һәм аннан булышучы. То есть кемнендер бәлки товарын да бушаткан, ниткән, э, әпәйлек үзенә эшли булган. Һәм Пәйгамбәребез Аллаһ Тәгалә тәрбиясендә үскәч, иң гайрәтле булу, то есть мужественный буладыр, тәртипле булу, лаеклы, иң яхшы булу, иң хәерле кеше буладыр, тугрыклы булу, дөрес сөйлидер теге, юаш була, скромный, тәртипле, дөресле, ышанычлы була, берче халык үзен ярата, булган, иң самый теге хәерле кеше араларында булган бер чи исем биргәннәр Әл-Әмин, ышанычлы. Һәм шулай тормышын дәвам иткәндә, пәйгамбәребезгә егерме биш яшьләр йетәр алнысыннан Хадиҗа исемле хатын да ишетәдер бу ир турында. Хадиҗа бер хатын акыллы хатын буладыр. Күп кеше өйләнгесе дә кели, анын байлыгы да була, белеме дә буладыр, ямнелеге дә буладыр. Һәм анын ире яки ирләре инде вафат булган. Күп кеше киләдер өйләнергә дә. Хадиҗа анабыз беркемгә дә бармаган. Кайчан иштәдер Мухаммәд салләллаһу алейһи ва сәлләм турында эшкә яллый, сәүдәгә яллыйдыр. Шунда анын бер эшчесе буладыр, Майсараны куядыр. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм бара бер илгә, итә, сата һәм аннары соң кайтадыр да, тагын товар ала буладыр, монда да, Мәккәдә дә сата. Двойной выручка эшли безнең телдә атканда. И май сарадан сораша башлый. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вәсәлләм бер дә алдамаган, нәрсә эшләгән, вис акчаны китереп бирәдер.

Һәм аны бер эшчесе Нәфисә исемле була. Эшчесенә әйтәдер, Мухаммед бат нинди яхшы мужик, э, яхшы ир кеше, э, сәүдәме дә алып барды, э, арада да, халык арасында да яхшы кеше итеп саналады. Мине кияүгә алса яхшы булыр иде. Бакчет, хәзер дә бар баш кодалы да, йөрүтү дә, без бит сайлыйбыз яхшы ир дә, яхшы хатын да, Адәм баласы яхшы малай да, яхшы кыз да сайларга багадыр, сайларга. И бөгенгесе көндә основной адәм балалары нәрсәгә бага? Байлыкка. Квартир, машина, дача. Ә элгәре бакканнар тәртипкә. Хадича, Хадича әниебез акыллы, акыллы, баккан. И шул вакытта Нәфисәгә теләкләрен белгезгәч, Нәфисә әйтә,

Кемәдер үз күз каршында Фатыймадан башка. Беренче олы үлә, тагын бер олы үлә. Алла Субхану Тәлә кызларын теге тоже аладыр, Фатыйма гына каладыр. Фатыйма гына кала. То есть э, Ибраһимны да, Мәрьямныкын тоже малаен аладыр. Бер кызы гына күмәдер үзен, пәйгамбәребез үлгәч, саллаллаху алейхи вассалам, Алты айдан соң Фатыйма әниебез дә тоже вафат буладыр. Аннары соң пәйгамбәребез тормышын яши башлагач, шулай ук дәвам иткәч, анын анарга качан 35 яшьләр була, буладыр Кәәбәтулланы төзәтү. Бик каты янгырлар була, ливеннар буладыр, и шул вакытта Кәәбәтулла тетелә.

И кавымнарга, как бы, монда да, бездә дә бакча адәтләр бар, э, как бы, мәчетләрне без дә тоже куркабыз, тетәргә нәрсә дә бозарга. Ләкин монда әйтәсе килә, мәчетне реконструкция ясарга, мәчетне тәртипләргә, э, мәчетне ямнертәргә адәм балаларына кирәк. Без дә комда, ком өстендә генә укый алмыйбыз, ковёры да кирәк, елысы да кирәк, Уты да кирәк, сывы да кирәк. Мәчет тә, җәмгыятем яхшы кыны, тәртипле генә, ямьне генә тиеш булырга. Потому что ул адәм баласыныкы күрке. Бу Аллаһ Тәгалә безнен йорты булса да, адәм баласынын күрке. Без бит тырышабыз өйләргә яхшы обойлар да, яхшы диваннар да, яхшы стуллар да, бөтен зат тырышабыз. Мәчетне дә достойный гына без

Кыскарак ясыйлар. Хәзер үз урнысында ул ясалган виз ничек тәртиплечә. Ләкин акчалары йетми дә, кыскача гына күтәрәләр. И йетә дер вакыт ташка. Бакча кара таш бар бит, хаҗ мәсьәләсендә теге күрәләр. Ул ап-ак булган, әле Кап-кара. Э, нәрсә әйтелә? Э, Адәм баласының гүнәһларына күрә ул караланган. Хадис шәриф киләдер, Адәм баласы яхшы кыны ниятләнеп хаҗ кылса, ул гүнәһтан арынган буладыр. Әниесеннән яңы туган ылан сыман. Шуңа күрә хаҗ Адәм баласына нәрсә эшли гүнәһларын ару пахлыдыр. Яхшы кына Адәм баласы

Төрле кавымга әйтеп, кавымнарга очларыннан тотсыннар, и җыйнаулашып шул ташны куялар да, и пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи вә сәлләм сылый. Бу фикергә бөтен адәм, бөтен кавымнар киңәнә тошты. Җыйнап алар куйганнар шул ташны. Шулай Кәбәтулланы төгәллиләр, төзетәләр. Һәм пәйгамбәребез качан күрәдер, Халык бозыклыкта яши, халык халык гыйбадәт кыладыр потларга, пәйгамбәребезнен салләллаһу алейһи вә сәлләмнен йөрәге яратмый башлый. Пәйгамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм төшләр күрә башлый. Ул Хира тавына йөрегәч, пәйгамбәребез Аллаһ Тәгаләне зикер итә булган һәм уйлый булган, ничек бу халыкны, бу адәм балаларын бозыклыктан

Тем более теге белем мәсьәләләре, белем алулар ул бик тә теге роскош булган, роскош булган. Э, даже Сөембикә вакытында да качан теге сүлиләр, э, бер теге китапның бәясе бик тә бәяле булган. Ничәмә атлар анда кирәккән, ат сатарга, может, бер миллион, может, ике миллион безнен телдә атканда, может, өч миллион, биш миллион, то есть китап ул роскошь булган. Анын вакытында да Коръән шундый нидә хакта торган. Шундый бәя дәрәҗәсендә. Һәм Шунда Җибрай алейһиссәлам тота, качмасын өчен әйтә тагын укый. Ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям фәрештәгә җавап бирә, мин имеш укый белмимен. Һәм өченче ул тагын кыса качмасын өчен, и шул вакытта пәйгамбәрбез куркуыннан нәрсә Җибрай алейһиссәлам әйтә? Анын артыннан кабатлый барадыр, шунда Коръәннән беренче биш аяты иңәдер.

То есть Коръәннең биш аяте шунда яңы беренче киләдер. И пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәсәләм кабатлый. Нәрсә ул аятләрдә язылган? Беренче икра укы. Укы, белем ал, тәфсир кылганда адам баласы тырышырга тиеш. Дин ягасыннан да белем алырга һәм шулай ук дөнья ягасыннан да адам баласы белем алырга тиеш.

Кемнән дә сорадылармы, чтобы без бу дөньяда килиекме, юкмы? Бер тамчы судан адам баласы яралды, аннан әйләнде оешкан канга, аннан әйләнде ит кисәгенә, аннары соң э, сәвәтләре үсә башлады, күзе күрә башлады, калагы иштә башлады. Бу Алланың тәртибе. Вот ана карында тору, то есть Хәзер без күрәбез УЗИда, бак анда малай, бак кыз, можем багарга. Ә адам баласының бер тормышы кая? Ана карында, аналыкта яшәү. Без күрәбез бу тормышны гына, күзләребез белән. Бар тагын тормыш нинди? Кабер тормышы, бар мәңгелек ахирәт тормышы. Мөселман, адам баласы, Аллага иман китергән Адәм балалары ошана бу затларга. И шуңа күрә Алла Сүбхәнә Тәгалә язды ул ук вакытта ничек адәм баласы ана карында формироваться ителәдер. И хәзер дә ученыйлар теге ачты, и Коръәнне укыгач, ис акыллары китәдер. Мең дә дүрт йөз ел элек кем бу затларны белген? Кайчан УЗИ да булмаган, аппаратлар да булмаган. Бер Аллаһ Тәгалә генә белүче бөтен затны. И Аллаһ Субхана Тәгалә э, адам баласын яратты тәртиплечә. Бакча йөрәге дә бар, печене дә бар, желудкасы да бар, калагы да, күзе дә бөтенесе бу Алла биргән. Как бы органнар безгә. Ә адам баласының бер бармагы гына булмасын, ул безнеке калика санала. Өч күзле булсын, ул да Койту саналадыр теге арабызда, анын саулыгы юк әйтәбез. И шуңа күрә бар кайсы адам баласы әйтә, эх, дүрт кул булса иде. Юк, Аллаһ Тәлә Коръәни Кәримдә әйтә, адам баласы мин иң яхшы кыяфәттә яраттым. То есть нәрсә адам баласына кирәк? Аллаһ Тәлә виз зат биргән. То есть бар кылучы Аллаһ Субхану Тәлә икенче аятында әйтә, то что бер тамчы судан яратучы һәм бар кылучы. Икра вә раббукәл әкрам, укыгыл, синен Раббың Аллаһ бик хөрмәтле вә юмарттыр, то есть Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә безне яратучы, Аллаһ Сүбхәнә Тәгалә бөтен затны алып баручы, нәрсә безнеке бар, бу бөтен затны Аллаһ Тәгалә безләргә бирде. Вот ничек без вот балаларны яратабыз, хөрмәт итәбез, Алла Субхана Тәгалә дә дөньяны да алып барадыр. Бакча аят ул курсинен тәфсирен кылганда, Алла Субхана Тәгаләне йоку, йоку да, ару да, талу да алмый. Бөтен затны Аллаһ Тәгалә белә, Аллаһ Тәгалә күрә, нәрсә кирәк, безләргә бирә, нәрсә хәерле. Бакча баланы тәрбияләгәндә без тоже э, нәрсә кирәк анарга, шуны гына бирәбез. Розеткага бармакларын тыккач, без ачуланабыз, атабыз бу зат койту, харам эшләрдән тыябыз, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә дә хөрмәтле, хөрмәт итеп безне алып барадыр. Ул Аллаһ каләм белән язуны өйрәтте. То есть, әлләзи алләмә бил каләм. То есть, белем бирүче кем Аллаһ Тәгалә, белемне дә

Һәм качкысы килә, ди. И шунда күрде Җибрил аләйһиссәламне фәрештәне үз сурәтендә. Һәм Пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм сөйләде, то что ул бөтен дөньяны виз каплаган иде. Бөтен дөньяны виз каплаган иде. Һәм шунда Җибрил аләйһиссәлам әйтте, Син пәйгамбәр, син рәсүл, пәйгамбәребез салләллаһу аләйһи вә сәлләм куркуыннан, шундый хәл булуыннан, чаба барды эвенә, кереп китте, безнен телдә әйткәндә, одеял астына. Кереп китте һәм куркынды, дерелдәде. Шуны белә вәгазебезне тәмамлыйбыз.